Ġid jew ħsara għamel il-Knisja? Hekk l-istorja għadha diviża fuq dan il-bniedem, x'ikkontribwixxa verament għall-iżvilupp tal-Knisja Kattolika? Hekk fi tfulitu żgur li ra x-xhieda tal-martri u dan ħalla impatt kbir fuqu. Daħal fl-armata u segwa lil missieru fil-karriera militari. Hekk missieru kien responsabbli minn dik iż-żona tal-imperu, il-Gallja u l-Brittanja. Mal-mewt ta' missieru, bniedem li kien iżomm twemmin f'Alla wieħed, mhux f'Alla tal-Insara, imma twemmin monoteistiku, u dan żgur ħalla influwenza fuq it-tifel. Mal-mewt ta' missieru, s-suldati għażlu lilu sabiex imexxi l-armata, u hekk sab lilu nnifsu f'post ta' tmexxija, hekk wieħed l-erba' mexxejja ta' dan l-imperu. Mument deċiżiv fl-istorja ta' dan il-bniedem u meqjus ukoll mument deċiżiv anke fl-istorja tal-Knisja hija l-battalja tal-Ponte Milvio. X'ġara dakinhar verament? X'biddel il-ħajja ta' Kostantinu? Nistgħu norbtu l-bidla f'ħajtu sempliċement ma' dan l-avveniment? L-għadu tiegħu, Massenzju, hekk li kellu taħt idejh in-Nord Afrika u n-naħa t'isfel tal-Italja, wasal sal-belt ta' Ruma. U hemm, il-forzi ta' Kostantinu u l-forzi ta' Massenzju jiltaqgħu fuq Ponte Milvio. Ilili din il-battalja deċiżiva hekk, waħda mill-ħafna battalji taż-żmien imma li kellha tidħol fl-istorja, proprju nhar it-28 t'Ottubru tas-sena 312, hekk li storiċi tal-Knisja, Lattanzju u Ewsebju, li jikteb il-ħajja ta' Kostantinu, hija din li Kostantinu kellu dehra. X'dehra kellu Kostantinu? Għandna numru ta' verżjonijiet ta' dak li ra, uħud minnhom miktuba numru ta' snin wara. L-Attanzju, l-ewwel wieħed li jagħtina r-rakkont, jgħidilna li Kostantinu f'ħolma ra sinjal, ra s-sinjal tas-salib, U l-Kristu jgħidlu sabiex iqiegħed dan is-sinjal fuq l-elmu u fuq quddiemnett tal-battalja. E Kostantinu għamel dan is-sinjal u dakinhar ir-rebħa kienet tiegħu. Li naf huwa li meta Kostantinu daħal f'Ruma u ħadha taħt idejh allura hekk ma kienx lest isegwi r-riti pagani li s-soltu kienu jagħmlu f'każ ta' vittorja. B'xi mod beda jattribwixxi din għar-rebħa lil Alla tal-Insara. Allura kien dan l-avveniment li biddillu ħajtu? Hekk ma nistgħux ngħidu fiċ-ċert. Żgur li kienu nuqmru l-influwenzi li influwenzawh. Żgur li d-deċiżjoni tiegħu kienet anke motivata minn raġunijiet politiċi. Jekk l-Imperu maqsum tal-anqas f'erba' partijiet, hekk kellu bżonn xi ħaġa li terġa' tgħaqqdu. U Kostantinu fehem li l-Knisja, proprju bil-mod kif kienet mifruxa, setgħet tkun dik il-forza li tgħinu jgħaqqad dan l-imperu. U x'inhu, xi tip ta' bidla sseħħ fil-ħajja ta' dan ir-raġel, u din tinfluwenza l-istorja tal-Knisja. Jiġi marbut ma' dan ir-raġel il-famuż Hekk imsejjaħ Editt ta' Milan. Jekk ngħidu biċ-ċar li dan ma kienx editt imma kien sempliċement laqgħa bejnu u bejn Liċinju, hekk il-mexxej l-ieħor tal-Imperu, issa l-Imperu kien f'idejn dawn it-tnejn min-nies, li seħħet ġewwa Milan fis-sena 313, jiġifieri sena wara li Kostantinu kellu din ir-rebħa fuq Ponte Milvio fil-bieb ta' Ruma. U x'ġie miftiehem f'dan il-laqgħa? Hekk nafu li n-Nsara diġà Galerju ta' sentejn tlieta qabel kien wiegħed li jagħtihom xi forma ta' tolleranza, xi forma ta' libertà tal-kult. Imma issa Kostantinu Liċinju jiddeċiedu li biex l-Imperu verament ikun magħqud meħtieġ li jirrispettaw il-libertà tal-kult ta' kull persuna tal-Imperu, hijiex pagana, nisranija jew tħaddan liema tħaddan reliġjon oħra. Kostantinu ma jiqafx hemm imma jibda jieħu azzjonijiet li jiffavorixxu l-kobor u t-tifrix tal-Knisja Kattolika. Mill-ewwel jintervjeni, pereżempju fi kwistjonijiet f'Kartaġni fin-Nord Afrika, u hemm jieħu provvedimenti favur il-kleru. Jordna li l-proprjetà li kienet ġiet konfeskata lill-Insara fi żmien persekuzzjonijiet tingħata lura lilhom. Kif nafu b'dan il-ftehim li seħħ f'Milan? Hekk nafu minn żewġ ittri, waħda li ħarġet minn Nocomedie minn idejn Liċinju u l-oħra ittra diretta lejn il-Palestina, li jirrakkontaw dak li seħħ din l-okkażjoni ġewwa Milan. X'azzjonijiet jieħu, konkreti, Kostantinu li jiffaverixxu t-tixrid ta' kultura Nisranija? L-ewwel nett, Kostantinu li fehem li f'din il-Knisja kellu s-saħħa li jgħaqqad l-Imperu, f'mument fejn fil-Knisja bdew jinqalgħu ħafna kwistjonijiet teoloġiċi, b'mod partikulari l-kwistjoni Arjana, Arju kien qassis li ċaħad id-divinità tal-Logos, Kostantinu, żgur fuq il-parir ta' numru ta' Isqfijiet, fehem il-bżonn li jiġbor il-Knisja f'Konċilju sabiex jiddiskutu l-kwistjonijiet teoloġiċi li bdew jinbtu f'dan iż-żmien. Anke f'di kien hemm raġuni politika għaliex ma setax Kostantinu, issa li kien qed juża s-saħħa tal-Knisja li bdiet tinfirex bħala forza li tgħaqqad l-imperu, issa jkollu Knisja li hija mifruda fiha nnifisha. Ma xi provvedimenti oħra konkreti jieħu Kostantinu biex jiffavorixxi l-konverżjoni tas-sudditti tiegħu għall-Kristjaneżmu, biex jiffavorixxi din il-libertà ta' kult li issa kien ta lill-insara? Hekk mhux biss ordna li l-proprjetà tintradilhom lura u jintervjeni anke f'kwistjonijiet, pereżempju bejn id-Donatisti u dawk li jħaddnu l-fidi Ortodossa fuq min kellu dritt jieħu lura din il-proprjetà, imma jintervjeni wkoll b'liġijiet li jispiraw ruħhom minn spirtu evanġeliku. Pereżempju, jekk jieħu provvedimenti biex jibda jitħares il-jum tal-Ħadd bħala jum bla xogħol. Hekk jintervjeni favur dawk li kienu fl-iskjavitù u jordna li ma jibqgħux jiġu stampati fuq wiċċhom. Jintervjeni wkoll favur il-kleru f'kwistjonijiet ta' taxxa u anke billi jeħlishom minn ċertu irwoli oħra ta' servizz fl-imperu. Mod ieħor kif Kostantinu jiffavorixxi l-iżvilupp tal-Knisja Kattolika huwa billi jintervjeni għall-bini tal-knejjes. Għandna verament hawnhekk politika tal-mod kif jinbnew il-knejjes u f'liema postijiet. Politika li tgħin lil Kostantinu jieħu iktar saħħa. Mhux biss jagħti l-palazz tal-Lateran ġewwa Ruma lill-Papa, imma jintervjeni anke f'din il-belt biex jibni bażiliċi fuq l-oqbra tal-martri, b'mod partikolari fuq il-qabar ta' Pietru. fil-Vatikan. Elena, ommu, li żgur kellha influwenza fuq din l-ġibda ta' Kostantinu lejn il-Kristjaneżmu, hekk tieħu fuqha nnifisha pellegrinaġġ, b'xi mod anke biex tpatti għad-dnubiet ta' binha, u tmur fl-Art Imqaddsa u tieħu taħt idejha l-bini ta' numru ta' knejjes, fosthom il-Knisja tan-Natività, il-Knisja fil-post fejn il-Mulej tela' s-sema u fejn għallem lid-dixxipli tiegħu t-talba tal-Missierna, U b'mod importanti wkoll, u 'l quddiem Kostantin ikun preżenti għall-konsagrazzjoni tagħha, il-Knisja tas-Santu Sepulkru, tal-Qabar Imqaddes. Jekk nafu li Kostantinu jħalli l-magħmudija għall-aħħar żminijiet ta' ħajtu, u meta fl-aħħar mill-aħħar jitgħammed, jitgħammed minn id Isqof li ma kienx Isqof li jżomm il-fidi Ortodossa, imma kien Isqof Arjan. Kif għandna nkejlu l-influwenza li ħalla Kostantinu, l-marka li ħalla fuq il-Knisja Kattolika. Hekk fuq dan hemm ħafna kurrenti, naturalment, ħafna minnhom ideoloġiċi, skont li impożizzjoni tkun trid tħaddan. Hemm min jara fl-isforzi ta' dan ir-raġel li jgħaqqad flimkien l-Imperu l-Knisja mod li jfaqqar ix-Xhieda tal-Knisja, Hekk rabta li l-Knisja ma kellhiex bżonnha. Min-naħa l-oħra, żgur li l-intervent tiegħu jiffavorixxi l-kobor tal-Knisja, il-konverżjoni ta' ħafna mis-sudditti tal-Imperu, u bil-mod il-mod il-Knisja Kattolika, wara mewtu, issir, taħt Teodosju, ir-reliġjon uffiċjali ta' dan l-Imperu. Kostantinu nnifsu jirrispetta l-libertà tal-kult ta' kulħadd, jibqa' jkollu fost is-sudditti tiegħu kemm Insara u kemm pagani, ma jisforza 'l ħadd sabiex jikkonverti. Imma l-azzjonijiet politiċi tiegħu hekk jiffavorixxi, kif diġà għedna, l-iżvilupp tal-Knisja. Fl-evalwazzjoni ta' figura bħal Kostantinu ma nistgħux inkejlu bil-kejl ta' żmienna fejn tidħol relazzjoni bejn Stat u Knisja, imma rridu nipprovaw naqrawha b'mod l-aktar oġġettiv possibbli fil-kuntest ta' żmienu u nagħrfu li kienu ż-żewġ forzi, kemm l-Imperu u kemm il-Knisja, ikkontribwew għall-iżvilupp ta' xulxin. Il-Knisja maż-żmien issir l-eredi ta' dan l-imperu, b'mod partikolari fl-Oċċident, u tikkonserva dak li kien baqa' mis-sistema Rumana li għadna ngawduha sal-lum fil-liġijiet tagħna, fil-kultura tagħna. Min-naħa l-oħra, naturalment, din il-bidla li seħħet f'dan ir-raġel u li kompliet tiġi żviluppata minn dawk li ġew warajh għenet sabiex il-Knisja setgħet tinfirex bil-libertà u hekk tat is-saħħa l-azzjoni missjunarja tal-Knisja.